Insellmulkom, sinjuri, u nilqawkom għal xuta nisperaw illi intkom u rajt u mistriħin bħal mu għal kollega tijaj. Sakemm ma kontu xogħol u għax kontu xogħol.
Mhux kull xogħol strapazzuż, hawn min jistrapazza ruħu minn le. Le, eżempju jekk tieħu dal-ġob li qed toffri Julia Lundberg. Mini?
Din nara, iż-żeftiena.
X'inhu l-ġob? Il-ġob għandha ġiex dogis. Tajjeb, tittoħroġhomla fil-ħodu.
Għal of senarju jekk jaħraw fuq il-vapur, tixbru. Jena għamma nidrizzar. Noħdi laħseb id-dogi l-ġulja Lundeberg u xin il-paga.
Għaliex? Imma jkollok l-opportunità li tgħix fuq il-jott lussuż tagħha, jkollok kollox imħallas nimmaġina, ġifieri. Jien kieku nagħmilha. Ħa nafżak minn qabel, hi mhux se tkun hawn, so ejja kull Italja ġvinti mal-boyfriend tagħha jkollok toqgħod. Software developer.

Insellmilkom jiena Ray Marchetti, r-re tal-etikett. And that's my cat. Having a chat with a bat. U dik il-mara tiegħi, Yvette, dejjem bil-klarinett. Orraj kif aħna? Eh, Sur Market, Sander jien. Ah, u Sanders, jina. Sanders, bla S.
Għandek raġun, Anders. Ħalli, għara, ħalli. Taħja, għoti, għaf. Mhux ħa nitkellem ħalli nara biex ħa toħroġ bħala suġġett li llum għandna nitħaddtu fuqu bħala etikett. Ħa nħalli lilek. Jiġifieri ħa tħalli lili nibda l-konverżazzjoni, qed nifhmek sew? Iva.
All right.
Mela jien naf nitkellmu fuq min taħseb li ħa jitlekk hux Delia jew inkella. Ħażin, injurant! Injurant, Anders, inti! Għaliex? Ma' xi ħadd li ma tafux ma titkellimx fuq politika, hi! Eh, ma jien nafek li. Ara ma toqgħodx tgħid lin-nies li tafni, ta' le ma nafux xejn xulxin! Ejja minn hemm! Toqgħodx tagħmel hekk! Arma! E allura fuq xiex iktar ma nistax ah, nitkellem. Ejja, tkellem, tkellem fuq xi ħaġa. Naf, ah, għandi idejja tuġa. Min jinteressax fuq x'materja ħirġa mill-musmar l-għandek fidejk. Maċċek jien. Ma jinteressanix fuq mart la tiegħek u la tal-familja tiegħek. Dak ma nista' ġewwa biss. Qaddisa l-istess każin. Xiex ħażin? Ma min ma tafx ma titkellimx fuq reliġjon, Sandra. X'reliġjon? Ma tkellimx fuq.
Qatt qaddisa dik reliġjon. Ejja, sorry, ejja, ma ndunajtx affarijiet. U anqas fuq seks, ta, Sander. Ma nitkellem fuq seks miegħek. Le, imma meta nitkellem miegħek dejjem fuq seks nitkellmu. Xiex xiex tgħid, qatt ma tkellimna fuq seks. Iwa, ħej, iwa, x'inti diskursata tnika b'dak li tgħid. And that is Ray Marquette, ir-re ta' l-etiket.

Dak fejn mar.
Kif intom? Tajjeb. Xed tagħmlu llum?
Eh, eh, nisma' nisma'. Llum xed tiċċelebra.
Santalena!
Santalena, inti ma Santalena? Le, Purjadisi. Ma ġejt ċorta. Intom Tieħdu gost hawnhekk ħafna? Mela. Kemm ilkom tiġu? Jiena jli niġi ma' ħames snin. Ħames snin. Noqgħod hawn għax birżabbuġa kon noqgħod. Iktar minn ħames snin. Werdid? Eh?
Karkarizi ta' Santa Liena, il-patata ċatta tiegħek. Ħana naqrejja. ċatta. ċatta. ċatta, ċatta sabiħa. Isma' minnu minn Birkirkara. Umu ta' Birkirkara, umu, umu. Qumu! Qumu u duru ħa nagħmilkom il-patata! Ħa naraw hekk ix-xatta! Tas-Siġġiewi! Issa għamlilna waħda ħa niffilmjawk ta'. Simply the best! Simon, jekk hemm in-nies waħedhom id-dar, jgħidu li m'għandhom mhux fejn imorru, x'jistgħu jagħmlu biex issiebħu f'post bħal dak. Ċemplu jew inkella jiġu intom formula minn servizz anzjan ukoll u l-games lok noħorġuhom ikollna talks ukoll. Taraw bajnejk, applikaw u tibqgħu xi dar waħedkom.
Dan, da, ma għaxfej mar, taħi. Ciao, għallejtku, ta' għal.